A fi o'r plant da efo. Ie. Yeah. Good. Mae hi'n brynhawn sych a hyfryd a ni wedi dod am wac i lwybr beicio Dyffryn Tywi sydd jyst tafliad carreg o'n tŷ newydd ni. Um, ni wedi bod sawl gwaith ers i ni symud. Um, mae'n saff, mae'n fflat, um, a mae'n gret i fi fynd am dro gyda Eva yn y pram, um, a mae'n gret hefyd i Elis um, gyda'i feic bach i ymarfer, um, a mae'n saff. Um, Mae dim ceir am y lle ac yn y blaen. So ni wedi gyrru heddi i Gelli Air, sy'n o, llai na deg munud o'n tu ni. Yrm o'n i 'di parcio'n gallu air a ni nawr yn mynd am dro. Fi'n gwthio Eva yn y pram a ma' Edward a Elis wedi mynd hedfan syth o mlan i yrm ar y ar y beics. Felly ie, wâc bach lyfli prynhawn 'ma a wedyn ni heno, mynd draw heno i dŷ fy mrawd i sydd yrm ddim yn bell o Croissants. Yym, felly mae hwnnw eto rhyw ie, llai na deg munud o'n tu ni. Felly um, mae jyst yn ei gymaint o wahaniaeth i ni bod ni yn agos at deulu ochr fi y teulu a ochr Edward y teulu hefyd. Um, mae pawb um, rhyw ie, chwarter awr, i gymuned hanner awr ar y mwyaf. Ble ni'n mynd i fynd fory, Elis? Agor. Oh, ti'n moyn mynd i'r ysgol? Be ti'n hoffi wneud yn yr ysgol? Uh, fflir. Chwarae gyda fflir? Beth mae Elis a fflir yn hoffi chwarae? Be ti'n hoffi chwarae? Chwarae yn y kitchen. Chwarae yn y kitchen? Chwarae yn y gegin? Mae am gyda'r ni am acor. Os e, os ti bach twt i gael nhw? Fod? Os ti bach twt yn yr ysgol? Ie. Os e? Wyt ti'n hoffi byw yn tŷ ni? Uh, ti'n hoffi ti, Alice? O, o na, na. Wyt ti'n hoffi byw yn tŷ ni? Ie. Wyt ti? Be ti'n hoffi am y tŷ? A beics. Ar y beics. A beics a'r car. A'r car. Os car gyda ti, pa lew car? Mae ma doi da fi hefyd. Os e? Ie. Pa lew car syda ti? Mae gwyrdd a gwyrdd. Gwyrdd a gwyrdd. Dau, dau wyrdd. Gyda lle hen oedd eisiau traws newid, mae'n Mae'n rhoi opsiwn yn rhoi stamp ni arno fe. Um, Byddwn ni'n bendant ddim yn edrych ar tai newydd, um, ond byddwn ni wedi bod yn digon hapus symud rhywbeth wedd o traddodiadol sydd wedi cael ei trais newid cyn ni. Ond, um, yeah, oedd hwnna wedi cael ei ffactor o mewn really, i, i hwn bod lot o waith i wneud yma. Symudon ni flwyddyn yn ôl, so nôl ym mis Chwefror llynedd. Um, a wedyn ni, wrth gwrs, o'n ni'n mynd mewn i'r haf, ond o'n ni'n gwanwyn yr haf. Felly, wnaethon ni tipyn tu fas yn yr ardd fan ni, fel bod ardal chwarae saff i Elis a bod fel twb a tywod a bod swing a sleid gyda fe, math na o beth. So buon ni'n... Wnaethon ni tipyn mas tu fas yn y cefn, fel bod rhywle saff i'r plant chwarae, wel i Elis chwarae. Um, A wedyn ni, ie, wrth mynd mewn i'r hydref ar gaeaf, ni wedi gwneud mwy yn y tŷ wedyn. Um, ond ie, jyst un cam ar y tro, ni'n gwybod bod e'n brosiect sy'n mynd i gymryd amser a jyst wneud e pan, pan ni'n gallu a ie, yeah, na, ni'n ni hapus iawn hyd yma. I fod yn deg, maen nhw'n edrych eitha teidi nhw. Wedyn, ie. Yeah. Byw nhw ddim ma'n hir o gwbl, rhaid fe? Na, dim o gwbl. Mae bedoedd yr hwnna i gyd o ran gosod a, a roi nhw arno.

ganolfan arddio, mae eisiau, mae rili really eisiau gwneud rhywbeth i sorto hwn mas. Nawr yr amser i wneud e, fe? Ie, yeah, fi'n credu hwnna nawr yr amser i wneud e. Mae wedi okay. ma tyfu, mae golwg arno fe. Um, mae fod yn feature wrth bod pobl yn cyrraedd, ond gas gweld e, rili, really, yw e. Ti'n y list y bit i moyn yn gwmwys? Um, Wel, na'r broblem yn fe, sain, sain arbenigo ar thing. Fi'n credu ti'n cael fel shrubs. Mae bulbs i gael, achos com mae'r um, daffodils yn dylan yn bert fyna. Um, a fi'n siŵr bod um, uh, bluebells, clychau gog, maen nhw na fyd. Ond um, siwr eisiau eitha lot arno ni os e, i, i lan o fe. Yeah. Siwr ti gael cadw Elis off fe pan bydd popeth i wedi plannu. Cos ti'n da. Mae'n lyflu fyd uh, y gymuned yn dweud. Ydy, ie. Yeah. Ni'n ni, ni um, arweinyddion gyda'r uh, clwb lleol um, ffermwyr ifanc. Mm. So mae hwnna hefyd, byddwn ni'n neud na cyn symud, ond um, ni nawr yn rhan o'r gymuned yn, yr, yn y pentre hynna nawr. So mae hwnna'n um, help mawr. Mm. I ti a'r plant wedi manteisio llawer amser yn Llan Steffan. Do, ie. Yeah. So. Fi wedi bod, gan bod fi wedi bod ar gyfnod mamolaeth, fi wedi bod Um, eitha lot, chymod, mynd â Eva lawr i'r trath, cwrdd â ffrindiau i fynd am dro, um, a ie, yeah, yn y pentre fyd, chymod, mae ma sawl digwyddiad wedi bod. Fi'n mynd ôl i'r gwaith mewn rhai wythnosau nawr yn y Gwanwyn. Um, mae jyst bywyd yn mynd i fod gymaint yn haws. Peidio gorfod ffactora y daith yna nôl i Gastell Nedd bron bob dydd. Um, gyda jyst gwaith y ddau ohono ni rhyw ddeg munud o'r tŷ a jyst bod mor agos i'r feithrinfa, i'r i weddill y teulu. Ie, yeah, na, mae'n gyfnod cyffroes iawn. Fi'n teimlo'n ffodus iawn um, bod hwn i gyd wedi... Ie, uh, yeah, popeth wedi gweithio mas yn gret a ni jyst mor mor ddiolchgar i llwyddo'n lleol um, i arfor am y gefnogaeth um, a'r cymorth i ni i allu helpu ni i symud nôl a jyst, ie, yeah, gwireddu'n breuddwyd ni, really, i fod nôl yn Sir Gar yn magu teulu.